Xonge Rhangani a nga ha la ku twa nchumu hi Munghana Lowunene radio station okay let's go swi ti komba onge sesi Xonge va tshama va ri ka ka ti-headlines ta mina ya reason i mhaka ku va tshama va kha va post-a swilo swa interesting. Okay let's go nine hours ago va tsale leswi landzelaka my fans mi nga ha ni vutisi swa interview ya ka Radio Liya concerning my new album mi swi tiva kahle ku a va ni rhandzi va lava ku ni vona ni we bo xongi i xongi a ni tswariwa moyeni mina okay yes mama twa marito lama a ni sweswiwa a yi fane eka every new album. a fana na loko a heta ku ba album a ya ka interview a ni so yi ra yi nge vi kona ka interview a ya ha yi because vanhu lava a va kahle hi hlamusela leswaku ri a va yi rhandzi no yi rhandza so why na leswi swi ta endzhaku ka loko Xihongerhangani a nga nominate-wanga ka ti-awards ta this year X_M_A eighteen best Xitsonga female artist loko mo langutisa laha mpfula laha mi nga vona laha ku na va ri ivi hi ta Nomonde Roger ivi hi ta ku na N'wandzima ivi hi ta ku na Sho Madjozi loko mo langutisa a nga kona Sandeland lani na Xonge Rhangani a yi kona. na nurse Matlala a nga kona so loko swi ri so swi kwatisa se xivongo kasi what say ku nga va ku kha ku humelela yini kwala last year yi vi yi hluleka ku teka ma award lawa ivi this year nakona hi leswi loko mi langutisa lava ri Hlamise . ivi ku ta na n'wantima a lo mu langutisa vanhu lava a a hi ku ya hi mina a va phuphula or maybe no ka ni nga ni tinsimu ta vona maybe no ka ni nga ti tivi mara lava va nga phephula a ni ma swi tivi phuphula ma swi tiva ku xinkarhangani xi phuphula Sandland xi phuphula na vo Nice Matlala Hi lava maybe a va fanele va kumeke va va va nominate-wini ku va va va nominate-wini ka best Xitsonga female artist ivi va tlhela va hoxa na Makhadzi as best Xitsonga female artist hi laha swi nga endla leswaku gaza yi ninginika ene hi laha swi nga vhela swi kwatisa xiswongo ku. Instead of mina why va ya va ya hoxa Makhadzi Makhadzi phela a nga yimbeleli hi Xitsonga Makhadzi u pfa a katsa ririmi ra Xitsonga full time u yimbelela Tshivenda ririmi ra ka vona ene i artist ya muvhenda loko va va hlaya le Venda va ri artist ya vona ya Tshivenda let's take hi ya ka King Monado King Monado Mlobedu a nge pfuki a wele ka ka ka Xitsonga ka side ra Xitsonga ra based male. va best Xitsonga male artist ma vona hi ndlela yaleyo so swi vhe swi kwatisa gaza hinkwayo gazankulu hinkwayo swi vhe swi kwatisa na sesi Shongo ku a a wu come ku ya ku ya nominate-iwa Makhadzi mina ni ri kona. va nga ni nominate swi komba ku vanhu lavawani a hi maybe ku na rizondho ro karhi kumbe ku vona than vona ni wa ni ku bo se yena a hlamusela ku hawa mina ni ta tirha kunene a ni pfaleriwa moyeni I will work hard for this hambi vo ka va nga ni tlangi ka munghana wa lowunene hambi vo ka va nga ni nominate hambi vo ka va nga ni vitani ka ti-interview ta vona a ni pfaleriwanga moyeni mina so lani e again swi ti komba i nga ri. kahle kahle ku na nkingha nyana hi ma masagwadi lawa because eyi how come makhadzi a va kona ka swi swa Vatsonga a nga ri Mutsonga ene loko ku ri i nominate-wile a fane a nominate-iwe ka leswa swa va ri yini leswi most popular song leyi nga na Xitsonga ya liya ya Mlandu Bee. a nga na pin pin hi ko la a fane a nominate-iwa ko mara not hi yehe mhani ka best Xitsonga female artist van'wani va ri i nhlambha yi kulukumba ngo ka magaza hi ndlela yaleyo so no mhani ni nga ha ri na to tala a na nghenelela ku hlamusela sweswo swa ku ri hayi ko sesi xongi va ri mi nga ha va kahle ka swa vona a ni ma tsundzuka na president Benny Mayengani i tshame nga huma ka sweswo nga ha ngheni no nghena i hume nga sweswo ka ha fok mhani nga ha ni katsi ka swi swa n'wina. mi nga ha ni kahle na xin'we ya ma vona se swi tano mehe ni nga ku yini no wena xap xap.